Mae defnyddio cronfeydd data arbenigol y mae'r Brifysgol wedi eu tanysgrifio iddyn nhw'n eu galluogi i gyrchu deunyddiau academaidd helaeth. Dyma rhywfaint o gyngor ar ddefnyddio'r cronfeydd data. Dim ots a ydych chi'n defnyddio cronfa ddata Scopus, Dimensions neu ProQuest, neu offeryn chwilio arall, byddwch chi'n gweld bod ganddyn nhw'n bethau'n gyffredin. Pan fyddwch chi'n chwilio, y peth cyntaf byddwch chi'n sylwi arno yw nifer y canlyniadau. Bydd llawer llai o ganlyniadau'n cael eu cynnig. Byddai Google wedi cynnig miliynau o ganlyniadau i chi, Y rheswm am hyn yw mai dim ond erthyglau ysgolheigaidd o ansawdd uchel a fydd yn cael eu cynnwys yn y canlyniadau, yn hytrach nag unrhyw beth mae rhywun wedi ei gyhoeddi ar-lein. Mae'r erthyglau hyn wedi eu cyhoeddi mewn cyfnodolion sy'n cael eu defnyddio gan academyddion fel, y fel eich darlithwyr i gyhoeddi eu hymchwil. Maen nhw wedi ei ysgrifennu gan academyddion mewn y prifysgolion a sefydliadau cyhoeddus ym mhob rhan o'r byd. Yn wahanol i Google, cewch newid trefn y canlyniadau. Yn yr achos hwn, bydd y canlyniadau'n cael eu trefnu yn ôl perthnasedd eich termau chwilio yn ddi-ofyn. Cewch hefyd ail-drefnu'r canlyniadau yn ôl y dyddiad cyhoeddi er mwyn gweld yr erthyglau mwyaf diweddar ar y brig, neu yn ôl nifer y cyfeiriadau fydd yn trefnu'r canlyniadau yn ôl yr erthyglau y cyfeirir atyn nhw'n amlaf, sef y rhai sy'n cael eu defnyddio fwyaf gan academyddion. Bydd edrych ar y grynodeb yr erthygl yn rhoi trosolwg o beth yw, ein, beth yw ei chynnwys. Yma, rydyn ni wedi dechrau gydag ymarfer chwilio cyffredinol iawn. Fodd bynnag, pan fydd gennych chi bwnc ymchwil penodol, byddwch chi am sicrhau bod y canlyniadau'n berthnasol ac yn benodol, ac nad yw erthyglau allweddol yn cael eu colli. Felly, byddwch chi am ystyried beth yw deipio yn y blwch chwilio. Gadewch i ni esgus mai'r pwnc yw a yw gweithgaredd corfforol mewn henaint wedi dangos ei fod yn achosi oedi o ran dementia. Dyma rhai awgrymiadau chwilio. Felly, yn ogystal â bod â diddordeb mewn dementia, rydych chi eisiau gwybod am weithgarwch corfforol a henaint. Cewch chi ddefnyddio and i gyfuno'r gwahanol gysyniadau rydych chi am chwilio amdanyn nhw gyda'i gilydd. Mae and yn ddefnyddiol i gael chwiliad mwy penodol. Mae'r ymarfer chwilio hwn yn cynnig llawer llai o ganlyniadau nag y bydd ymarfer chwilio cyffredinol am ddemensia'n ei wneud. Defnyddiwch ddyfynodau ar gyfer ymedroddion uniongyrchol. Bydd yr ymarfer chwilio hwn yn cynnig llawer llai o ganlyniadau, ond bydd y canlyniadau'n fwy perthnasol nag y bydden nhw wedi bod pe byddech chi wedi defnyddio'r geiriau physical activity ac old age heb y dyfynodau. Dim ond yr erthyglau hynny lle mae'r ddau air yn ymddangos yn ymadrodd a gaiff eu cynnwys yn y canlyniadau. Byddwch chi'n gweld bod nifer y canlyniadau wedi lleihau o dros 500 i o dan 200 gyda'r newid bach hwn. Defnyddiwch y gair 'or' i gynnwys termau ychwanegol. Bydd gwneud hyn yn helpu i ehangu cwmpas y chwiliad. Fel y gwelwch chi, mae nifer y canlyniadau bellach wedi cynyddu, i gynnwys erthyglau a ysgrifennwyd gan academyddion sy'n defnyddio gwahanol derminoleg a allai fod o diddordeb i chi. Mae'r fideo hwn yn rhoi rhywfaint o gyngor sylfaenol ar sicrhau canlyniadau perthnasol wrth chwilio cronfeydd data. I gael cyngor uwch archwilio cronfeydd data megis cyngor ar hidlo, cwtogi, defnyddio llinellau chwilio a chwilio manwl, gwyliwch y fideo uwch yn y gyfres hon. Gallwch ddod o hyd iddo ar ein sianel YouTube at Cardiff Uni, Library. Am rhagor o gyngor neu ymholiadau cysylltwch â'ch llyfrgellydd ymgysylltu.